ברוכים הבאים און וועלקאם צו נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט. אונזער היינטיגע גאסט איז ר' ישראל אייכלער, א שליח פון די בעלזער רבי צו כנסת ישראל, צו די כנסת פון מדינת ישראל, ס'איז זיכער נישט קיין גרינגע דזשאב און ס'דא אסאך פרעשור פון אלע זייטן. ר' ישראל איז געווען א חבר כנסת פאר אסאך יארן, ער איז אויך געווען א מיניסטער אין די גאווערמענט, און ס'איז א גרויסע כבוד אים צו האבן אויף די פאדקעסט, פליז וואטש ענד ענדזשוי די אינטערוויו. איר זענט געבוירן געווארן אין מאה שערים?
יא, איך בין געבוירן געבוירן געווארן אין מאה שערים, מיין טאטע איז געבוירן געווארן אין די אונגערישע הייזער, און מיין באבע איז געבוירן געווארן אין אלטשטאט, מיין זיידע אויך געבוירן געווארן אין אלטשטאט, און מיין עלטער זיידע איז געקומען פון הימנע פון היינט איז עס סלאוואקיע דעמאלטס האט עס געהייסן אונגערן און קיין ארץ ישראל שוין אסאך אסאך יארן צוריק און ער איז געווארן דא א איידעם ביי מיין עלטער עלטער זיידע וואס האט געהייסן רבי אברהם מנשה רוט וואס ער איז געווען א איידעם ביי מיין עלטער עלטער עלטער זיידע וואס האט געהייסן גליקזאהן דאכצעמער. און אזא נעלי קען מען פון אונגערן הגדולות, ס'הייסט נישט וואס היינט אונגערן, אונגערן איז נאך היינט זייער אפגעשטעלט. ס'געווען גרעסער. גרעסער, סלאוואקיע מיט פרעשבורג מיט אלע געגנטער איז דאך געווען אין נאך אין אונגערן דעמאלטס. איז דאס אונזערע שרשים אין ירושלים שוין איבער הונדערט יאר, הונדערט און פופציג יאר, איבער הונדערט און פופציג יאר. און די רגע וואס די וועלט איז זיך אויסגעקומען, כ'בין געקומען קיין ארץ ישראל תשנ ד, איז מיין טאטע מיט זיין ברודער זענען געווען צוויי בוחרים'לעך אין ירושלים זיי האבן זיך צוגעטשעפעט צו אים און זענען געווארן דבוק צו אים און זענען געווארן זייער נאנט און דער ברודער רבי יוסל אייכלער וואס איז א אדמור צו ירושלים וואס האט אויפגעשטעלט דארט ישיבת המתמידים שפעטער ער איז געווען דער הערשטער משמש מרן בעלזא רב זצוקל אין תל אביב און ירושלים ווי ער איז געווען אין די ערשטע יאר ביז ער איז געווען מיט אים אין צפת תשמ ו ימים נוראים, נאכדעם ווען מען איז צוריק געקומען קיין תל אביב איז מיין טאטע האט אים איבער גענומען אויף א אנדערהאלבן יאר איז ער געווען דער משמש און דעמאלטס א משמש איז געווען אין די יענע תקופה איז געווען געווען פיר און צוואנציג שעה מיטן ראש ל ח נישט געווען קיין רביצין נישט געווען גארנישט נאר די בילגרייער רבי געווען דער ברודער זיסער געווען אליין איז געווען די צוויי ברידער ממש. בודדים אין שטוב און טויזענטער חסידים איבער די גאנצע וועלט אבער אין תל אביב און אין ירושלים זענען זיי געווען אין שטוב אליין, א גרויסע זכות געווען, שפעטער אז מיין פעטער האט אוועק געשטעלט די מסמידים, מיין טאטע האט געהאט אסאך פעולות אין כבוד המת מיט די שמירת קברים. אמאל האט זיך געטוהן א איבערקערעניש, איך דערמאנט מיר אסאך יארן צוריק, מען האט געמאכט א מוביל המים הארצי, דאס איז ווי פירט די וואסער פון צפון פון ירדן אראפ צום דרום, א גרויסע פראיעקט, און דעמאלטס האט מען געזעהן אויפן וועג אז מען איז געגאנגען חרוב מאכן דעם קבר פון תנא רבי מעשיא בן חרוש אין עילבון אין גליל העליון, און מיין טאטע האט מארגן געווען דעמאלטס גרויסע מלחמות, און ביי זיין שבעה מיין טאטע איז אוועק ביי אַכט און אַכציק יאר איז געווען ביי מיר ר' דוד שמידל מנחם וואלפסאן איז איך האב געוויסט ער האט א קשר געהאט מיט מיין טאטן אלע יארן ווייל ווי עס איז געווען פראבלעמען פון קברים מיין טאטע איז געווען א מומחה אויף קברי קדמונים ער איז געווען פון די מגלים פון די קברים פון פון גאנצן גליל אלע קברים וואס דו זעסט אין גליל. איז געווען מיין טאטע מיט ר' שלום גפנר מיט נאך אפאר אינגעלייט וואס זענען בחור אינגעלייט וואס זענען געפארן יעדן יאר קיין קיין מירון אויף זומער און זענען ארום געגאנגען מיט מיט די זקני צפת רבי הערשל שאמעס איז געווען און עס איז געווען נאך פריערדיגע וואס האבן געדענקט אלע קברים ווי עס זענען געווען פון עמוקה ביז די קברים וואס דו זעסט אויפן וועג דארטן צו ר' שמעון און די אלע אמוראים תנאים און זיי האבן זיי געוויזן אווי דאס איז און זיי מסמן געווען מסמן געווען די קברים מציין מהרטה געווען שפעטער מיין טאטע איז געווען פֿופֿציק יאר מנהל פון קבר הרשב ב מירון אבער עס איז שוין אסאך שפעטערע יארן נאך ששת הימים נאך תשכ ז און די תקיפה וואס עס איז געווען משמש ביי ארון בעלזער רב סרן איז געווען זייער האט א גרויסן זכות אז דער רב סרן פלעגט זיי רופן מיין יאסל מיין מנשה האט זיי געהאלטן פאר קינדער. אין יענע תקופה וואס איז געווען העלד אליין, נישט געווען אליין, די גאנצע וועלט איז געווען מיט אים, ער האט געהאלטן די גאנצע וועלט אויף זיך, געווען א מלאך אלוקים, אבער זיי וואס איך האב אזוי געקענט זאגן אויף זיי מה אני עושה למען בני מנשה איז געווען א גרויסע זכות. כ'האב געהאט א מעשה וואס איך בין אריין דא אין אישיות'דיגע זאכן, כ'וואלט רעדן אין פאבליק זאכן אבער מיט דעם וועל איך מסיים זיין די אישיות'דיגע זאכן, ווען דער בעלזער רב זאל זיין געזונט האט חתונה געמאכט דעם ערשטן אייניקל ר' שלום, איז נאך די שבע ברכות בין איך געווען ביים בעלזער רב, האט ער מיר געפרעגט, דער טאטע איז געווען צופרידן ביי די חתונה, מיין טאטע איז געווען א זקן, האב איך געזאגט אז יא, איך בין שטארק צופרידן, ווייל ער האט זוכה געווען מיין ברודער מרדכי איז א גרויסער עסקן אין יאנער רפואה, רבי מרדכי אייכלער איז האט ארויף געפירט מיין טאטען צום רב געבן די האנט לחיים א נאכט פאר די חתונה ביים חתן מאל וואס קיינער גייט נישט צו דעם האט געבן די האנט און האב איך געזאגט אוודאי האט האט געזאגט מיין טאטע האט געזאגט אז ער שפירט ער האט געשפירט אז דער רב זכרונו לברכה קומט מיט מיט אים זאגן לחיים האב איך געזאגט מיין טאטע ווערט שוין עלטער ווייל אין די יונגע יארן האט ער נישט גערעדט אזוי. דאכט זיך אים, זיי האב איך געגעבן אפסאג, עס האט זיך אים געדאכט אז, דערנאך האט ער געזאגט מיט א ממש מיט פארמאכטע אויגן, ס'דאכט זיך אים? זאל איך דיר דערציילן, יארן שפעטער ווען דיין טאטע, נישט ווען דיין טאטע, נאר יארן שפעטער ווען ס'איז שוין געווען א עולם אין קטמון, איז געווען א בחור'ל וואס האט פלעגן ברענגען א מנין פארן ראש ח ל מנחה מעריב, ע
און פון די ישיבה זיינע ווי ער האט געלערנט, נישט געווען דאמאלס קיין בעלזער ישיבה, האט מען אים געזאגט אדער גייסטו צום בעלזער רב מאכן מנינים אדער לערנסט אין די ישיבה, דו קענסט עס נישט מאכן צוזאמען, ער איז געווען א בחור א תמים פון אמעריקע, און ער האט געזאגט פארן רב סרולנקע איך קען נישט מער קומען מאכן דא די מנינים ווייל מען האט מיר געזאגט פון די ישיבה אז מען וועט מיך ארויסשטעלן אדער בין איך דא אדער בין איך דא, האט דער פעטער סרולנקע זיך געגעבן א כאפ אין בארנגארטל און געזאגט שטיידיגקייט זאלסט וויסן, ווער ס'איז מיט מיר יעצט, וועט זיין מיט מיר שטענדיג. איז אז דיין טאטע איז געווען דארט, דאס איז אין צייט וואס איז דער בחור געווען וואס איז שוין געווען עולם, אז דיין טאטע איז געווען ביים פעטער שמחה, ביים רב שמחה אין תל אביב אין די צייט ווען קיינער איז נישט געווען, איז האסט א ספק אז דער רב שמחה איז מיט אים אווי ער איז? וואו?
ס'איז געווען א צמרמורת, ס'איז געווען צער. זהו, עד כאן פריוואט, ס'איז נישט פריוואט, ס'איז משפחה זאכן, אבער יעצט לאמיר רעדן פון וואס דו ווילסט, אויב דו ווילסט רעדן פון פאבליק, דו ווילסט רעדן פון השקפה, געזונטהייט. לאמיר באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד, לולי ח'ס. יעצט איז נישט קיין גרינגע צייט צו פארן קיין ארץ ישראל, ס'איז דא אסאך אישוס וויבאלד ס'דא א מלחמה מיט איראן, יעדער ווייסט דאס, אבער לולי ח'ס האט כסדר געטראפן און טרעפן ווייטער סעלושענס צו די פראבלעם, לכה פ טשארטער פלייטס וואס פארן פון ארץ ישראל קיין אמעריקע, זיי האבן אויך געטראפן א וועג דורך מצרים צו ברענגען טויזענטע מענטשן פון אינסייד ארץ ישראל צוריק צו זייערע משפחות אין אמעריקע, און זיי האבן אוודאי טרעוועל סערוויסעס א גאנץ יאר, עני וועיר אין די ווארלד ווערעווער יו וואנט טו גאו, עני טריפ יו קען דריעם אוו, ללכת קען מעיק איט העפען. אלץ מיט א שמייכל מיט גוטע סערוויס פאר א גוטע פרייז, מען רעדט פון קאר רענטעלס, פלייטס, האטעלס, אייטינערערי פלענינג, דרייווערס, כשר'ע עסן, אלעס אלעס! ללכת טעקס געבעט, קאל ללכת טרעיד די פאון נומבער איז סעווען וואן אייט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן אייט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט ללכת דאט קאם, דעטס LALECHET דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, פליז טעל דעם דעט שלומי זיין סענט יו, שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיזאד מפואר, ס'קומט פסח, מענטשן זוכן נייע קיטלעך, נייע טליתים, נייע טלית קטן'ס, מ'זוכט פסח סעטס פאר די סדר, די אלע שיינע זאכן ווי מ'קען שיין מאכן יום טוב, זעה כלי לבן וויי, חברה, מפואר איז די פלעיס טו גאו, דעי העוו פאר ביוטיפול לאקעישאנס, איינס אין בארא פארק, איינס אין לעיקוואד, איינס אין מאנסי און אוודאי איינס אין וויליאמסבורג, זיי דעליווערן איבעראל אין די טריי סטעיט עריע, זיי האבן א שיינע וועבסייט, א ברענד ניו וועבסייט ווי מען קען גיין ארדערען אלעס, ענד זיי סענד, זיי דא שיפינג אלל אווער די יונייטעד סטעיטס, מען קען גיין צו די וועבסייט דעטס מפואר דזשודעיקא דאט קאם, MeFoirJudaica דאט קאם, מען קען אויך רופן זיבן וואן אייט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, דעטס זיבן וואן אייט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, טאג דעם שלומי זיין צענטו שקויעך מפואר צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט קאל טעקסט אר וואטסעפפ סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. כ'האב געוואלט פרעגן, אין יענע צייטן איז געווען בעלזע חסידים אין מאה שערים? ווען דער בעלזער רב איז געקומען, גאנץ מאה שערים מיט אונגארישע הייזער די חסידישע אידן זענען געווען דבוק אין דעם בעלזער רב, און בעלזער רב איז געווען ביי זיי קדוש קדוש קדוש. כאטש ס'איז געווען א קורצע תקופה וואס עס איז געווען אין ווארשעווער רייזע אפאר וואכן, אין מי שרים, אין ישיבת מי שרים איז געווען צוויי שבתים טישן. יא? יא, ער איז געווען אין מי שרים די ענדע תקופה, און ס'איז געווען א גרויסע שטופעניש און א גרויסער באלאגאן, די גאנצע וועלט, נאכדעם אין ישיבה ווען מיין פעטער האט אויפגעשטעלט ישיבת המתמידים, איז אלע מסמידים אינגלעך זענען געגאנגען יעדן שבת מוצאי שבת מיט ר' אורי ראזענבערג אפילו מיט א אוטובוס קיין קאטאמאן שוין יארן שפעטער צו פארן צום בעלזער רב'ס טיש וואס איז שוין געווען מוצאי שבת שפעט ביינאכט אלע ירושלימ'ער אידן זענען געווען דעמאלטס די חסידישע אידן זענען געווען דעמאלטס האט די בעלזער געווען ביי זיי א מלאך הקדוש ס'איז נישט געווען א גרויסע שייכות געווען אבער בעלזע חסידים ווי מ'זאגט אין די קאמיוניטי אריינגעשריבן זעכער נאך דעמאלטס נישט געווען. נישט געווען. ס'איז שוין געווען מער שפעטער די פלייטים, די וואס זענען געקומען פון די עיקר פון אונגערן אבער פון גאליציע, פוילישע אידן, איז געווען רוב רובם של בעלזע חסידים שפעטער אין די אין די קהל מחזיקי הדת ווי מ'רופט עס, אין די קהילה וואס האט זיך אנטוויקלט במשך די יארן ביז ביז די רוזן מארק און זיין געבורט לחיים טויב מ'האט אויפגעשטעלט די קהל מחזיקי הדת תשס מ, דעמאלטס איז שוין געווען א ריזיגער עולם מיט א. טויזענטער מענטשן אויף די גאנצע וועלט, איז דעמאלטס זענען שוין די שלייער משפחות געווען ממש א מיעוט קטן. איך שטעל מיך פאר אז ווען די היינטיגע רב האט אויפגעשטעלט קרית בעלז, זענען רוב וואס זענען געבליבן מאה שערים געקומען וואוינען אין קרית בעלז? ניין, ניין. ווען איך בין געווען א אינגל איז געווען אסאך משפחות אין די כיתה מיינע איז געווען האבן געוואוינט אין אונגערישע הייזער אין די מאה שערים, אבער די וואס זענען געקומען וואוינען אין קרית בעלז איז שוין צווייטע אדער דריטע דור ס'איז שוין נישט מאה שערים ס'איז שוין פון א פון קודם כל פון ארץ ישראל און פון אמעריקע אונז די די ארץ ישראל'דיגע אינגעלייט די עיקר זענען געגאנגען דעמאלטס אין אשדוד די גרעסטע קהילה היינט פון בעלז אין די וועלט איז אין אשדוד. גרעסער ווי ירושלים? מער ווי ירושלים יא. דאס האב איך נישט געוואוסט. די סיבה איז גאנץ פשוט, ווייל פאר צוויי דירות אין אשדוד קענסטו נישט באקומען איין דירה אין ירושלים. און ס'איז אלעמאל אזוי געווען. אין תשנ ל ח איז האט הרב זאל מיין רחמים זיין יוזם געווען, ס'הייסט די עסקנים האבן געברענגט א הצעה און יוזם געווען א קריה צוזאמען מיט גער,
אין אשדוד? ער מיט בעלז האבן געמאכט א שותפות'דיגע געשעפט נאך ווען בעגין איז ארויף לשלטון האט ער געוואלט איינפירן, עס האט געהייסן דיור להשכרה, דירות פאר רענט, רענט. אקעי.
אבער עס איז נישט געווען רענט, עס איז געווען חברות משכנות וואס האבן פארדינגען, און נאך אכט יאר, דאס הייסט ווער עס האט געקויפט דיור להשכרה, געווען א פראיעקט, פראיעקטן וואס מען האט געקויפט דירות, פאר זייער א קליינעם סכום רוב געלט איז געקומען פון די מדינה, און ווער עס איז געזעצן דארט אכט יאר דאס איז געווארן הלוואות עומדות האט עס געהייסן, ווייל אשדוד איז דעמאלטס געווען א ליידיגע שטאט, ס'איז היינט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט מענטשן דעמאלטס איז געווען ווייניגער ווי זיבעציג, און נעבן בית הקברות איז געווען דארטן א מ'האט געבויט שכונות גאנצע, און קיינער האט נישט געוואלט גיין וואוינען דארטן, אינדרויסן פון שטאט. און אונז זענען געקומען תשנ ל ח, דאס הייסט די, געקויפט האבן מיר תשנ ל ח די גאנצן פראיעקט, צוויי הונדערט זעקס און פֿופֿציק דירות פאר גער, הונדערט פֿופֿצן, הונדערט פֿיר און פֿופֿציק דירות פאר בעלז, איינס לעבן אנדערן, און רוב א ג איז געווען דעמאלטס, רוב א ז וואס איז היינט דער עיקר אשדוד חרדי'ס איז געווען מדבר מדבריות, חול חול חול. און דעמאלטס האבן מיר אויפגעשטעלט די תלמוד תורה, סמלקע, כולל, בית מדרש אין בעלז, גערט האף האט אויך אויפגעשטעלט שפעטער דעם בנין וואס אונז האבן באקומען פון די עירייה שפעטער, עס איז אן אלטער בנין, האבן מיר צוטיילט בעלז מיט גער פופציג פראצענט.
איין בנין פאר צוויי בתי מדרשים? פאר צוויי תלמוד תורה'ס. תלמוד תורה'ס, אקעי. נעם עס אזוי, די ערשטע גערער קינדער האבן געלערנט ביי אונז אין תלמוד תורה, איך בין געווען דער מנהל יענע יאר. און שפעטער האבן זיי, ביז א יאר האבן זיי אויפגעשטעלט אן אייגענע תלמוד תורה און מען האט זיך צוטיילט די שטח פון דעם ביהמ ד, זיי האבן געהאט דרייסיג קינדער האבן מיר געהאט בעלז מיט גער צוזאמען,
די גאנצע תלמוד תורה אין די ערשטע יאר. ווי האלט עס יעצט? איך האב געטראפן די מנהל פון די תלמוד תורה פון גער, זאגט ער מיר אז זיי האבן כמעט פֿיר טויזנט קינדער,
און בעלז האט די זעלבע זאך. און מיידלעך מיט יונגלעך מיין איך איז אפילו מער. אבער ס'איז ממש א, ס'איז נישט צו פארשטעלן די גאנצע דיספארט. איך בין נישט געווען דארט קיין סאך צייט אין אשדוד, כ'בין געווען דארט אפשר צוויי יאר. געוואוינט אין אשדוד? געוואוינט אין אשדוד צוויי דריי יאר, און נאכדעם בין איך געקומען צוריק קיין ירושלים. איך האב געוואוינט אין ירושלים קודם. און דא אין ירושלים האט זיך דערווייל אנטוויקלט קיעלס בעלז, קודם איז געווען מענטשן וואס האבן זיך געקענט ערלויבן, שפעטער נאך מענטשן, נאך מענטשן, נאך מענטשן, און היינט איז שוין קיעלס בעלז געווארן א קריית מלך רב, ס'איז שוין נישט דארטן די פאר בנינים וואס אונז האבן געהאט דעמאלטס, ס'איז נאך געווען איין בנין דעמאלטס, איין בנין איז געווען קיעלס בעלז דעמאלטס ווען איך, איך האב געוואוינט בשכירות שפעטער אין קיעלס בעלז ווען איך בין צוריק געווען פון אשדוד, איז נאך געווען איין בנין אדער צוויי בנינים. און לערנען געוויסע אנדערע די רחבה פון כניסה פון בית מדרש. וואס איז געקומען ערשט די קריה אדער די בית מדרש? די קריה האט זיך אנגעהויבן פריער.
דער ביז דערויף וואס איז געקומען אין די קריה איז אריבער אויף אונז, לאמיר זאגן די קריה האט זיך שוין אנגעהויבן תשל ל ו, תשל ל ח, ס ל ח האב איך שוין געוואוינט, ניין איך שוין, איך בין געקומען צוריק האב איך געוואוינט, אבער ס'איז שוין געווען די ארום תשל ל ח די ערשטע בנין. ווי האט די רב געוואוינט דעמאלטס? אין גשר החיים, אין מקור ברוך דא אין. אה אקעי.
בעלז איז דעמאלטס געווען אין אגריפס. גאנץ בעלז אין ארץ ישראל, די איינציגסטע בעלזער ישיבה אין די וועלט, ווען איך בין געווען א בחור, איז געווען אין יש ליימער רחוב אגריפס נעבן מחנה יהודה, און דעמאלטס האט מען געלערנט פון כיתה ו' איז מען שוין אריבער אין דעם ביהמ ד פון די ישיבה, ווייל אונז האב נישט געהאט קיין פלאץ אין גאולה פון תלמוד תורה, דעמאלטס איז נאכנישט געווען דער ביהמ ד פון יצחק שולער, איז געווען ו' ז' ח' מיט ישיבה קטנה, שפעטער ישיבה גדולה, ווען איך בין שוין געווען אין ישיבה גדולה, איז שוין געווען די איינציגסטע בעלזא ישיבה אין די וועלט, אלע חוץ לאזיגע בחורים זענען געקומען פון אמעריקע, פון מאנטריאל, און פון אנטווערפן, און פון לאנדאן, אלע צוזאמען הונדערט פֿיר און אַכציק בחורים. וואו! און היינט קען איך דיר נישט אויסרעכענען

מינוס, נישט מיט אפס, מיט מינוס, ס'איז גארנישט געווען כמעט. ווען די בעלזע אויסרייער איז געקומען דא, ס'איז געווען עפעס א בעלזער שטיבל פון א מנין מענטשן וואס האט זיך געעפנט נאך בשעת פאר די אויסרייער איז געקומען, ערגעץ אין בית ישראל, אין לעבן מי שרים, ליתר דיוק איך מיין תימן עזה, שפעטער איז געווען חיי עולם, אין ישיבת חיי עולם האט מען געהאט א כיתה צוויי דארט אין א שטיבל, אבער אין די זעלבע זאך ווען מען רעדט פון בעלז רעדט מען גאנץ כלל ישראל די זעלבע זאך, די זעלבע זאך איז אין גער געווען, אין אנדערע חסידות'ן וואס דעמאלטס איז געווען קליינע היינט איז נישט קיין קליינע חסידות'ן, היינט אין יעדע חסידות איז דא טויזענטער משפחות, ברוך השם ס'איז א גרויסע ספארטאס, די ליטווישע וועלט במקביל האט זיך אויך מספתח געווען, און וואס מער די חרדים האבן זיך מטייח געווען, איז דער שלטון החילוני געווען מער פארדאגה'ט, דערשראקן פון זיי. אנהייב האבן זיי נאך געקוקט אויף די חרדישע אידן ווי א זאך וואס גייט זיך ענדיגן. בן גוריון בשעתו ווען ער האט געמאכט דעם הסכם צו משחרר זיין די ישיבה בחורים פון מיליטער, האט ער געהאט צוויי סיבות האלט איך, און ס'נאר מיין דעה, און איך ווייס נישט, ס'שטייט נישט געשריבן אין ערגעץ. איינס כדי די חרדים זאלן זיך נישט משתלט זיין אויף זיין צבא. נישט ער האט געהאט אזא וועמען אבער ער האט נישט געוואלט האבן. ער האט געוואלט א צבא, קיבוצניקעס, וואס זענען שוין אריבער דעם כור היתוך, די מטרה פון די צבא איז געווען א כור היתוך, ווייסט וואס כור היתוך?
ניין.
מ'ליידט אז איך קען נישט זאגן אויף ענגליש. זאג אידיש. א פלאץ וואס מ'שמעלצט דארטן גאלד אדער. קו הייסט א טאפ, און תוך הייסט וואס איז וואס צוגיסט די בליי. איז דאס מיינט א פלאץ וואס די בעסטע פון ציונות קען דארט זיין און ווער און ווער נענטער צו ציונות און עס זאל נענער זיין. ער האט געוואלט א פלאץ וואס ווער ס'קומט אריין זאל ארויסקומען בדמותו ובצלמו פון בן גוריון. יא.
ער האט נישט געוואלט ס'זאלן זיין דארט נאר פרומע, ער האט נישט געוואלט ס'זאלן זיין דארט אנדערע סארט מענטאליטעטן, אלע דארפן אויסזען פונקט ווי אזוי ס'זעט אויס דער דער קיבוצניק און דער ער האט דאך נישט געוואלט זאלן זיי אויסזען אפילו ווי מען האט אויסגעזען אין ביאליסטאק פון ווי ער איז געקומען, אין פוילן, נישט געוואלט קיין גלות אידן, ער האט געוואלט אויסרייסן דעם גלות במרכאות, קעלי, יא. יא, סאו קאלד זאגט מען? סאו קאלד, יא.
סאו קאלד, דעם גלות ארויסרייסן און מאכן א נייעם פאלק. און ממילא האט ער נישט געהאט קיין אינטערעס צופיל אז מ'זאל אים שטערן, און צווייטע זאך ער האט געהאלטן אז ס'איז דא סך הכל פֿיר הונדערט בחורים אין ארץ ישראל, און זיי וועלן אלע אפפארן מיט די צייט, און שפעטער האט ער געברענגט אסאך עליות פון תימן'ע אידן, אנדערע ספרדישע, האט אלעמען אפגעפירט, אפגעריסן פון אידישקייט כדי זיי זאלן אויסזען פונקט אזוי ווי ער האט געוואלט ס'זאל אויסזען, און די גרעסטע פראבלעם זיינע איז געווען אז ס'זאל נישט קומען קיין חרדים דעמאלטס, האט ער געטון א טובה און האט זיך מסרצה געווען פאר די בקשות פון די רבנים, און האט געגעבן א דיחוי אז מ'דארף נישט גיין אין מיליטער. דאס איז געווען עפעס ער האט געמאכט מיט די חתונות?
ער האט נישט געמאכט מיט אים, דער חזון איש האט נישט געמאכט מיט אים קיין אגרימענטס, קיין הסכמים, ער איז געקומען צום חזון איש רעדן ווי אזוי די צוויי פעלקער, די צוויי ציבורים קענען זיך לעבן צוזאמען אין ארץ ישראל, ווי אזוי קענען פרומע אידן מיט פרייע מענטשן לעבן צוזאמען, האט דער חזון איש אים געזאגט איין פשוט'ע זאך, ס'פארט אויף א בארג צוויי וועגעלעך, איין א פילע וואגן שלעפט זיך ארויף זייער שווער, און ס'קומט א יונגע וואגן מיט א ליידיגע וואגן וואס גייט אריבער דארף ער זיך אוועקריקן אין די זייט און לאזן אריבערגיין אז ביידע זאלן קענען אריבערגיין, דאס איז די איינציגסטע וועג וואס מ'קען לעבן צוזאמען.
ווער דארף זיך לייגן אין די זייט? די ליידיגע וואגן.
ליידיגע וואגן.
און דאס איז געווען א משל אויף האט אים געזאגט אונז טראגן, דאס הייסט דער נמשל איז געווען ברור פאר ביידע צוזאמען אז אונז ברענגען דריי טויזנט מיט דריי הונדערט יאר תורה מיט מיט אידישע פאלק וואס מיט טראדיציע מיט קולטור וואס מיט מיט מיט גמרא מיט חזל מיט שולחן ערוך מיט מיט אלס וואס אונז ברענגען פאר די אידישע פאלק וואס ניסי ניסים זענען אדורכגעגאנגען אזויפיל נישט נאר אין די לעצטע תקופה פון די וועלט מלחמה נאר אסאך אסאך פריער, די מלחמת התרבות, די קולטור וואר,
די השכלה מיט אלע זאכן זענען אלעס אריבער, פון אנדערע אלע אנדערע זענען דאך געווארן אסמעלירט ס'איז גארנישט געבליבן, דו קומסט מיט א נייעם וואגן און דו זאגסט אז גייסט מאכן א אידישן פאלק, איך בין נאר מפרש, האט עס נישט גערעדט מיט דעם בכלל, און און און און דו ווילסט און דו ווילסט אוועקריקן די אלטע וואגן? ריק דיך אוועק אביסל און אונז זאלן ארויף גיין און די זאלסט גיין דיך דיין וועג. בן גוריון האט עס פארשטאנען און דעמאלטס האט ער האט ער האט ער מסכים געווען, נישט נאר מסכים געווען, אלע שרי ביטחון נאך אים עד היום הזה האבן געוואלט געבן דעם דיחוי אז די ישיבה בחורים זאלן נישט גיין אין מיליטער. אלע? אלע נישטא איינער וואס האט נישט געוואלט דאס. וואס איז געווארן?
אה, דא איז געווארן א נייע א סרטון וואס הייסט א רעוואלוציע פון די פון די מערכת המשפט. אקעי.
פון די, זיי האבן געזאגט אז די די דעמאקראטיע וואס געבט רשות פאר פשוט'ע מענטשן צו האבן שלטון, איז נישט גענוג נישט תרבותי, נישט גענוג קולטור, נישט גענוג אויסגעשולט. ווער עס דארף מחליט זיין איז די משפט די שופטים מיט די משפטנים מיט די לויערס מיט די אלע די גאנצע השחתה פון די פון די מענטשן וואס לעבן פון מענטשן'ס צרות דאס הייסט מערכת המשפט און ווען ס'איז דא א און אלע פאליטישאנס זענען גנבים און אלע שופטים זענען צדיקים.
אהא. בעצם דאס מיינט אז זיי גלייבן נישט אין די גאנצע ענין אז יעדע אזרח דא אין מדינה קען אויב ארבעט ער גענוג שווער קען ער ווערן ראש ממשלה אדער קען ער ווערן א חבר כנסת און אזוי קען ער אויספירן וואס ער וויל מאכן לפי וואס זיין קהילה האט אים געבעטן צו טון. זיי האלטן אז דאס איז מ'געט צופיל פאוער צופיל כח צו די. נישט צופיל, מ'טאר זיי געבן גארנישט. גארנישט. און זיי ווילן עס האבן אלץ ביי זיך. אלעס נאר די לויערס מיט די משפטנים די בג די סופרים קאורט? סופרים קאורט, דאס איז די די סופרים קאורט איז די בעל הבתים, עס דא דארטן איינער אהרן באראק, א רשע א א א א שונא פון אידישע קינדער ביז תכלית השנאה, ער האט אנגעפירט אלע מלחמות אין בר אילן, ירמיהו, אז ס'מוזן דורכפארן מאשינען שבת אז די כבישים מוזן זיין אפען שבת, מען טאר נישט פארמאכן שבת, האט ער געפירט א מלחמה, גורם געווען אז די משטרה זאל שלאגן מענטשן און שיסן גאז מדמיע, ווייסט וואס זאגן זיי גאז מדמיע אויף ענגליש? טיער געז? יא, טיער געז, מיט די אלע זאכן, און ער האט זיך געפירט אזא שיינער מענטש, ער איז סך הכל א שופט, און און אזוי האט ער שולע געווען. איך וועל דיר זאגן א טריק וואס ער האט געמאכט און דאס ווער דער יעדער איינער מוז וויסן פון דעם. ווי אזוי איז ער בכלל געווארן א פונקציע דער אהרן ברק? ער איז געווארן א יועץ המשפטי אין די צייט פון רבין זעקס און זיבעציגסטן יאר. וואס מיינט יועץ משפטי? א יועץ וואס געבט עצות פון משפט, אז א ממשלה וויל מאכן עפעס א זאך, נעמט זי א לויער, איינער פארט רופט די מדינה צום משפט אדער וואס, נעמט מען א לויער וואס ער איז מייצג די ממשלה, די מדינה. און ער זאגט פאר די מדינה אויב עפעס איז חוקי אדער נישט? ניין,
ווען מען נעמט א החלטה דארף ער עס מנסח זיין אויף אזא אופן אז ס'זאל זיין חוקי. ער מוז עס שרייבן און זיך מאכן. ער מוז עס שרייבן און אז ס'זאל זיין יורידיש אז א מענטש, אז א פארלעמענט נעמט אן א החלטה זאל עס זיין מחייב אלע זרועות השלטון און דער שופט מוז פסק'ענען אזוי דער חוק על פי חוקי הכנסת. דאס איז די דעמאקראטיע. על פי די חוק פון די וואס האט מחוקק געווען די מענטשן וואס די פאלק האט זיי געוועלט. און די אלע שופטים האבן נישט קיין שום רעכט בכלל צו טון אנדערש ווי דער חק זאגט. זיי אליין זאגן, דער שופט האט נישט פאר זיך נאר דעם אימת הדין, ס'הייסט שטייט אין חק. געקומען אהרן ברק מיט א נייע אידעאלאגיע, דער חק איז אונטער אונזער אונטער אונזער ביקורת, אונטער אונזער קאנטראל. טאמער די חוק געפעלט מיך נישט, בין איך עס מבטל. אגב, ס'האט גענומען פֿערציק יאר פון ער האט עס געמאכט, אבער כ'דארף נאר צו דערציילן וואס ער האט געטון כדי צוצוקומען צו דעם פאוער. אזא פאוער קומט נישט צו, אפילו סטאלין האט נישט געקענט צוקומען צו אזא גרויסן כח. אזוי האט ער עס געמאכט. ער איז געווארן א יועץ משפטי אין די צייט פון רבין. רבין איז געווען צוויי מאל ראש ממשלה, די ערשטע מאל איז ער געווען ראש ממשלה אין זעקס און זיבעציק. כ'האב נישט געוואוסט.
יא, פון דרײַ און זיבעציק ביז זעקס און זיבעציק. און און ניין, פון פֿיר און זיבעציק נאך מלחמת יום כיפור ווען גאלדא מאיר האט זיך אנגעזאגט, פון פֿיר און זיבעציק ביז זיבן און זיבעציק, זיבן און זיבעציק איז געווען בעגין ארויף אויפן שלטון ביי די בחירות. אקעי. צווישן פֿיר און זיבעציק און זיבן און זיבעציק איז ער געווארן א יונגער יועץ המשפטי אהרן ברק, ער לעבט נאך היינט ביז היינט, ער איז שוין איבער כמעט נײַנציק, שוין נײַנציק יאר. און ער ארבעט נאך אלץ?
ניין, ער איז א כאילו, כאילו איז ער דער אויף פענסיע, אבער ער איז דער רבי, דער פויבסט פון דעם גאנצן קלויסטער וואס הייסט יורידיזאציע, יוריסטיקראטיע, דאס איז דער דיעפ סטעיט, וואס רופט אין אמעריקע דיעפ סטעיט, ער איז דער פויבסט פון די דיעפ סטעיט. און וואס ער זאגט דאס איז דעמאלטס בשעתו איז ער געווען א יונגער דוד, און רבין מיט זיין ווייב זענען געפארן אין אמעריקע, פארדעם איז ער געווען א שגריר אין ארצות הברית, רבין איז געווען אמבעסעדער אין יונייטעד סטעיטס, דעמאלטס האט זיין ווייב געעפענט רחמנא לצלן א חשבון באנק און אריינגעלייגט דארט דאלארן, דאלארן. יא, אין יענע חוקים וואס איך געדענק נאך, האט מען נישט געטארט האלטן קיין דאלארן, דאלארן האט מען געהאלטן נאר אונטער די באלאטעס און די מחתרות אדער אין די, נישט געטארט האלטן דא א דאלאר. אין מדינת ישראל אדער אין אמעריקע? אין מדינת ישראל האט מען נישט געטארט האלטן א דאלאר, א אזרח ישראלי האט געמוזט טוישן יעדן דאלאר וואס ער האט באקומען פאר פונטן, ווייל די פונט איז געווען ווערד אין דר'ערד און די מדינה האט געדארפט די דאלארן. האט מען נישט געלאזט האלטן דאס אין א דעמאקראטישע מדינה. דאס מיינט אויב איך גיי אין חופשה, גיי אין וועקעישן אין אמעריקע, קום צוריק מיט הונדרעט דאלער, ווי לאנג האב איך אריין צו טוישן די דאלער ביז איך ביז איך טו עפעס וואס איז נישט חוקי? פון ווען דו קומסט אריין דארפסטו עס טוישן? ביז פֿיר און צוואַנציק שעה ווי לאנג? אדער באהאלטן אונטער די די באלאטעס? דעמאלטס האט מען גערעדט פון פקם בלטות, אז יעדער מענטש האט געהאט דא, אנשטאט צו מאכן חשבון אין באנק און האבן א פיקדון קצר מועד אין באנק, האט ער געהאלטן אונטער די בלטות דא לאנג. דאס איז געווען דא, א אידישע מדינה איז דאך אזוי אין אידן, יא? יא. אז זיי באהאלטן אונטערן בלטות דא לאנג. און אז נישט האט מען נישט געקענט לעבן דא. אבער דער לאו, דער חוק איז געווען, אז מען טאר נישט האלטן קיין דאלער. אקעי.
און די גברת רבין האט דאך געעפנט א חשבון באנק, און זי האט געלאזט דעם חשבון באנק אדורך דארט אין א באנק אין אמעריקע פון דאלארן. אקעי. און דער עושר האט מגלה געווען דעם סוד, ס'איז געווען עפעס א עיתונאי וואס האט געזען איך גיי אין באנק, און געמאכט פון דעם א כתבה, איך האלט אז ס'איז געווען אונטערגעשטעלט, אבער וואס מ'ווייסט איז אז ער האט מודיע געווען פאר רבין, זאלסט וויסן מ'האט דיך געכאפט, מ'גייט דיך חוקר זיין, מ'גייט דיך איינזעצן אין תפיסה, האט דער קנס אבער א גרויסע בזיון, און ער איז געווען דעמאלטס א ראש ממשלה, דעמאלטס נאך א ראש ממשלה, איז געווען א ראש ממשלה פאר דרײַ בימ ס, ער איז געווען רמטכ"ל פון ששת הימים מיט די גאנצע גבירים מיט די גאנצע גדילה, איז האט ער אים געזאגט איך זעה נישט קיין שום וועג, כאטשיג ס'איז דיין ווייב און ס'איז נישט דיר, אבער ס'איז דאך געווען דו ביסט א שותף געווען אינעם חשבון, בלייבט גרויס א שווערע פעקל, זאגט ער ווי ווי קריך איך ארויס פון דעם.
לאמיר באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד. וועיבער טורס, און נאך אפאר שעה גיי איך בעזרת השם ארויספארן קיין יוראפ, און פון דארט גיי איך גיין צו וועיבער טורס ביוטיפול האטעל אין עסטרייך און אוסטריע אין די ביוטיפול אוסטריען אלפס, ווי מען גייט בעזרת השם פארברענגען יום טוב אויב משיח קומט נישט ביז דעמאלטס, און ס'גייט זיין גוטע עסן, גוטע ענערדזשי, גוטע ווייבס, גוטע מענטשן, ביוטיפול סינערי, שיינע חאלאמויד טריפס, קאם דזשוין אוס, ס'נאך דא אפאר צימערן געבליבן, ליידער זענען געווען אסאך אידן וואס זייער פסח פלענס זענען געווארן קענסעלד וויבאלד ס'דא מלחמה אין ארץ ישראל, אסאך אידן האבן געוואלט פארן קיין ארץ ישראל, אבער זעט אויס אז ס'גייט זיין זייער שווער פאר זיי, ס'איז אויך דא אידן וואס זענען געווען אין אנדערע פראגרעמס אין גואטאמאלא און אנדערע פלעצער און מ'האט געקענסלט די פראגרעמס צוליב כל מיני קאמפליקעישאנס, וועבער טורס העז א פיו רומס עוועילעבל, קאל וועבער טורס טודעי, די פאון נומבער איז עיט פאר פייוו, פייוו עיט סעווען, וואן סיקס עיט סעווען, דעטס עיט פאר פייוו, פייוו עיט סעווען, וואן סיקס עיט סעווען, מ'קען אויך שיקן א וואטסעפפ צו ניין טו ניין, טרי סעווען סעווען טו טו ניין ניין דעטס ניין טו ניין טרי סעווען סעווען טו טו ניין ניין אוואדע און אוואדע גייען זיי דיך געבן א גוטע פרייז טעל דעם שלומי זיין סענט דא ספעשל פרייסעס פאר מיי ליסענערס און טראסט מי מ'קען עס נאך אלץ מאכן איטס לעיט איטס אלמאסט די לאסט מינוט באט איטס סטיל פאסיבל קאל וועבער טארס טודעי עיט פאר פייוו פייוו עיט סעווען וואן סיקס עיט סעווען שקויעך וועבער טארס. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פאר די עפיסאוד קראום סטערלינג קראום סטערלינג איז א ביוטיפול סילווער סטאר אין מאנראו, א שיינע געשעפט ווי מען פארקויפט די שענסטע און די בעסטע הייעסט קוואליטי סילווער אייטעמס, אלעס וואס מען דארף האבן פאר יום טוב, מען קען קויפן קאשע לאליויס און קארס און די שיינע מצה באקסעס און לייכטערס, אלעס אלעס אלעס, דעי העוו איט, בעכערס, עסצייג, וואטעווער יו ניד אין די סילווער אינדוסטרי קראון סטערלינג העז איט פאר א גוד פרייז, יעצט איז דא א גרויסע סעיל, מען קען באקומען טווענטי פייוו פערסענט אףף אלעס וואס איז אין די געשעפט, און אויך זיי האבן גוטע קאסטומער סערוויס, זיי מאכן ריפעירס, איטס א ביוטיפול סטאר פול אוו גוד פיפל ענד גוד פראדוקטס, איינע פון די בעסטע זאכן וועגן קראון איז אז אלעס איז עכטע זילבער נישט קיין פעיק נישט קיין אנדערע זאכן, דעי דאנט טעיק עני שארט קאטס איטס אלל די ריעל סטאף, איך האב דארט געקויפט א מנורה פאר חנוכה איי וואס ווערי ווערי העפי וויט דעם, איך בין שוין געווען אין די געשעפט,

סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. זאגט ער מ'עט זעהן, מ'עט מטפל זיין. האט מען געהויבן ארויסצאלן די נשמה, און דעמאלטס איז געווארן א משבר אז אמעריקע האט געשיקט מטוסים, עראפלעינס, עף שש עשרה,
פאר די מיליטער, און ס'איז אנגעקומען ערב שבת בין השמשות, רחמנא לצלן געווען א חילול שבת, בשעת זענען רואיג געווען, דעמאלטס איז געווען מזרחי איז געווען אין די ממשלה, מזרחי איז געווען א פארטיי פועל המזרחי, מפדל האט זי געהייסן, מפלגה דתית לאומית, און די סורים האבן געשריגן געוואלד, וואס איז דא געשען, איז געווען איינער א. די מזרחי סורים האבן געשריגן? מזרחי סורים האבן געשריגן פארוואס מען האט געמאכט שבת, פארוואס מען איז אריינגעקראכן אין שבת די טקס קבלת הפנים. ס'איז געווען א טקס, א סערעמאני. א סערעמאני וואס די ממשלה האט געמאכט און ס'איז אויסגעקומען

און די פאליק איז צוריק אנגעגעבן א אי אמון אין די ממשלה, ווייסט וואס הייסט אי אמון? ניין. אז עס איז דא, דעמאלטס איז געווען א חוק, היינט איז אביסל אנדערש, אז ווען א פארטיי געבט אן אז מען גלייבט נישט אין ממשלה, מען דארף אראפווארפן די רעגירונג, און אויב ס'איז דא א רוב, פאלט דאס אראפ און מען דארף גיין צו בחירות. א וואוט אוו נאן נאן קאנפידענס. נאן קאנפידענס. מען האט נישט קיין קיין אי אמון. קיין אמונה אין די ממשלה פאר דעם איז עס אונטערברענגען. בדיוק. עס פארהאלט א גוטע טעם אי אמון, און די איסורי המבדל פון די מזרחי האבן תומך געווען די אי אמון אבער די ממשלה איז נישט געפאלן. אקעי.
נאר תומך געווען דעם אי אמון דאס. רבין איז אבער געווען א גרויסער גיבור און א גענעראל פון ששת הימים, האט ער מודיע געווען פאר די מזרחי, דאקטאר בורג מיט דאקטאר ווארהאפטיג מיט די אלע חברה, אז טאמער זיי זענען מצביע אי אמון ווארפט ער זיי ארויס פון די רעגירונג, און די ממשלה, ס'איז נישט זיין קיין מיניסטער.
און זיי האבן געמאכט איהם אן, און דער גרויסער גיבור האט זיי ארויסגעווארפן, אזוי ווי ער האט ארויסגעווארפן די מזרחי, האט חרות געמאכט א פיזור הכנסת, און מען איז געגאנגען צו בחירות, זיבן און זיבעציק,
תשל ל ז, און דעמאלטס איז בעגין ארויף אויפן שלטון. שוין. יעצט, נאך וואס ס'איז, דאס איז אזוי געווען, פארוואס האב איך דא עס דערציילט, ווייל דעמאלטס האט געזאגט, דעמאלטס איז געווען בחירות, איז ווער געלאפן צו בחירות מטעם מפלגת העבודה? רבין! געלאפן רבין קעגן בעגין. אקעי. דעמאלטס איז געקומען דער ברק, וואס כ'האב פריער דיר דערציילט, דער ראש ה, דער פויפסט פון די קלויסטער פון די יוריסטיקא, און ער האט געזאגט פאר רבין, עס האט זיך אנטוויקלט די חקירות אויף דיין ווייב מיט די דאלארן, און איך מיין אז איך האב נישט אין, איך זע נישט קיין וועג וויאזוי איך נעם דיך ארויס פון תפיסה. די איינציגסטע וועג וואס איך האב, אז זאלסט זיך אפזאגן פון זיין מועמד פון מפלגת העבודה, פון מערך, צו די בחירות, און פרס זאל זיין אויף דיין פלאץ.

וואס האט ער געהאט א ברירה? האט ער זיך אפגעזאגט, איז שמעון פרס געווארן ראש און דאן וואלט געווען פרס מיט רבין זענען אלעמאל געווען קאמפעטישאנס. און פרס איז געווען מער א לינקער, ניין? זענען ביידע געווען לינקע, זענען ביידע געווען מפלגת העבודה. ווער איז געווען מער לינקס?
פרס איז געווען א קלוגערער מענטש פון רבין און ס'איז ריכטיג. אקעי. און ער איז געלאפן קעגן בעגין און פארשטייט זיך אז ער האט פארלוירן די בחירות ווייל בעגין איז געווען זייער פאפולאר פאר די רעכטע און די פרימע אלע האבן געוואלט בעגין נא ווער שטעלט א ממשלה? בגין האט אנגעשטעלט א ממשלה און דעמאלטס איז די ערשטע מאל וואס די פרומע זענען אריין אין די קאאלישן און דעמאלטס איז געווארן די רעוואלוציע. יעצט איך ווייס נישט צו באראק האט הנאה געהאט פון דעם וואס בעגין איז ארויף אויפן שלטון אבער ער האט מצליח געווען זיך צוצוכאמפענען צו בעגינען ער בלייבט היועץ המשפטי. נישט נאר געבליבן היועץ המשפטי ער האט נאך געפארן מיט בעגינען צו דעם הסכם השלום מיט מצרים מיט סייפרוס נישט סייפרוס ווי הייסט מצרים אידזשיפט מיט אידזשיפט איז זיי געפארן קיין צו קארטער מאכן דעם הסכם מעי קעמפ דעיוויד, האסט אמאל געהערט פון קעמפ דעיוויד? די קעמפ דעיוויד רעקארדס, אוודאי. יא.
און ער איז געווען דער יועץ המשפטי, האט מען נסח געווען די עגרימענטס, די הסכמים מיט מצרים. אז ס'זאל זיין חוקי.
אז ס'זאל זיין חוקי און ס'זאל זיין א הסכם השלום וואס זאל זיין. יא.
און ער האט געמאכט א יד אחת מיט עזר ווייצמאן וואס איז דעמאלטס געווען נאך פון די לינקע וואס איז געווארן שר הביטחון ביים בעגין, פרעג מיר נישט יעצט פארוואס בעגין האט גענומען א לינקער צו ארייננעמען שר הביטחון, ווייל אלעמאל האבן די רעכטע גענומען די לינקע, זיי האבן אלעמאל געהאט א נחיתות, ווי זאגט מען נחיתות אויף ענגליש? כ'ווייס נישט, א שוואכקייט? א שוואכקייט אבער א שוואכקייט. אבער פון זיין זייט ער מאכט עס פון א פלאץ אז מען גייט ארבעטן צוזאמען. יא יא יא, אלעמאל האט ער געדארפט יוצא צו זיין פאר די פאר די. צופרידן שטעלן אלע מענטשן. יא, פאר די אלטע גווארדיע, דאס האט ער גענומען ווייצמאן, און ווייצמאן מיט מיט דעם באראק מיט דעם יועץ המשפטי האבן געמאכט א יד אחת מיט קארטער'ס חברה. קארטער איז געווען גאר א שלעכטע. יא, אבער בעגין איז געווען זייער א סענטימענטאלער מענטש. און זיי האבן געוויסט אז ער דארף רעדן גרויסע דרשות, און בעגין האט ליב צו רעדן, און אזוי האט ער גערעדט פאר קארטער, און קארטער אנהייב האט אים זייער פארשטאפט די מויל, און דאס האט מקשיח געווען זיין עמדות, איז דער ווייצמאן האט געגעבן א עצה, מיט ברק האבן געגעבן א עצה פאר די מענטשן פון קארטער, ער זאל לאזן בעגין רעדן, און ער זאל אים געבן א געפיל אז ער פארשטייט אים זייער גוט. און בייגעלט נישט געהאט קיין שום בעיה צו רעדן, איך געב דיר נאר א מוסטער פון ווערטער וואס ער האט דעמאלטס געזאגט, איך זאג דיר מילה במילה, איך קום פון א פאלק פון דריי טויזנט דריי הונדערט יאר, אפשר זאגט עטס מיר וואס האט קאלאמבוס געגעסן אין מיי פלאוער ווען ער איז געקומען אויף די שיף פון קיין קיין צוריק אנטפלעקט אמעריקע, וואס האט ער געגעסן דעמאלטס? ווער ווייסט וועמען אינטערעסירט עס בכלל? אבער וואס איז משה רבינו האט אונז ארויסגענומען פון מצרים פאר דריי טויזנט און דריי הונדערט יאר, עד היום עסן מיר די מצות, אונז ווייסן יעדן יאר פסח ביינאכט, דור לדור גיבט מען איבער די טראדיציע, אז מען האט געגעסן מצות און כלא חמץ און עס איז נישט געווען חמצ'דיג, מען איז ארויסגעלאפן כ ב פסח מפ פ חיפזון יציאתו ממצרים, און אונז זענען געגאנגען אריבער מדבר סיני, אונז האבן מקבל געווען די תורה, אונז האבן געגעבן די תורה פאר די גאנצע וועלט, און די גאנצע קולטור פון די גאנצע וועלט איז האבן אונז געברענגט, און אונז זענען געקומען קיין ארץ ישראל וואס מיינסטו? אונז זענען געקומען מאכן אקופייד איינצונעמען שטחים פון פאלעסטינעזער? אונז זענען צוריק אהיים געקומען נאך וואס איז געווען א חורבן פאר צוויי טויזנט יאר, כ'גיי נישט איבער זאגן די גאנצע דרשה וואס איז געווען משוגעת דארט.
זייער שיין געזאגט! און קארטער האט געשאקלט מיטן קאפ, און בעגעלע האט הנאה געהאט, און פארשטאנען אז קארטער פארשטייט אים, און ער זאגט אים נאר אלץ, נו, איצט דארף מען דאך זען ס'איז אן פיס, א היסטארישן פיס מיט סאדאט, און מ'דארף אוועקגעבן גאנץ מדבר סיני, און אויסרייסן אלע ישובים פון ישובי ימית, נישט גוש קטיף, איך רעד מיר די צוואנציג יאר פארדעם, מ'דארף אלעס אויסרייסן, אבער האט אים עס נישט געזאגט, דאס האט ער שוין געלאזט פאר די נעגאשיעישאנס צווישן זיינע פקידים מיט ווייצמאן שר הביטחון מיט באראק אהרן באראק ער האט געשריבן די אגרימענטס און בעגין איז געווען זייער שווערע מעבר ער איז דאך געווען ער איז דאך געווען א נאשאנאליסט בעגין איז געווען א רעכטער נאשאנאליסט איז צו טוהן אזא זאך צו טוהן אזא זאך איז געווען פאר אים א גרויסע עבירה.

און זיי האבן געברענגט שלום אויף די וועלט. טוב, נאכדעם האט פארשטייט זיך צובראכן אלעס, אבער באראק האט זיך מתבסס געווען, האט מסביר געווען פאר בעגין א גאנצע צייט אז ער מוז באקומען פאוער, כדי צו חלילה די ממשלה זאל נישט טועה זיין בהלכה, איז דארף ער געבן סמכויות פאר א יועץ משפטי, קודם כל מוז ער זיצן אין אלע ישיבות ממשלה, פארדעם נישט געווען אזא זאך. ס'איז דא מענטשן פון די פון די מערכת המשפט וואס. וואס זיצן ביי יעדע ישיבת ממשלה, די יועץ המשפטי זיצט אדער זיי אירע מענטשן. ביי יעדע מיטינג יעדע קאמיטי.
אכטונג צו געבן חלילה די ממשלה זאל נישט נכשל ווערן ח ו. און זיי מישן זיך אריין בשעת מעשה אדער זיי הערן נאר אויס און שפעטער מאכן זיי. זיי מישן זיך אריין, אמאל האבן זיי, ברק האט זיך נישט אריינגעמישט, ער איז געווען א שטילער מענטש, א נחש, א קדמוני, ער האט נישט גערעדט, נאר פון אונטן. מען האט אריינגעלייגט דעם ערס און דעם גיפט האט אריינגעלייגט אינעם אין די שירות, צווישן די שירות, און מפרש געווען די שירות, און האט אנגעהויבן צו מאכן כללים אז ווי אזוי א שר דארף זיך צו פירן, למשל א שר וואס איז דא פאר מחשד חלילה עפעס נישט ריין זאכן געלט זאכן, דארף מען אים שוין אפזאגן, הלכת דרעי פנחסי, ער האט דאך געזאגט דעמאלס איסורים פון שס דורך די וועג. לפיד האט געזאגט אמאל אין כנסת אנחנו נושיב אתכם אחד אחד בבתי הסוהר. אויף אלע חקים חרדים. מ'גייט זיי לייגן אלע אין תפיסה. אלע אין תפיסה. ווי אזוי טאר עס מאכן? דורך די מערכת המשפט. מ'עפנט א תיק, מ'מאכט תחי', איך וויל נישט רעדן די גאנצע היסטאריע, יעדער איינער ווייסט די היסטאריע, און און יעצט טאנץ אריבער פופציג יאר, און היינט שטייען מיר אין א מצב אז אלע שליטים, אלע יועצי משפטים, אין יעדן משרד, האבן מנטרל געווען, ווי זאגט מען מנטרל געווען אויף ענגליש? Neutralized. נוטרעלייזט אלע סרים מיט אלע חוקים האבן נישט קיין שום משמעות אויב ס'געפעלט נישט דעם שלטון האמיתי וואס דאס איז די יוריסטקראטיע פון דעם דיעפ סטעיט. יעצט די נושא הגיוס וואס בן גוריון האט פארשטאנען אז ס'טויג נישט פאר אים, אלע שרי הביטחון האב איך דיר געזאגט האבן פארשטאנען, מיר אליין האט געזאגט דער וואס איז אמאל געווען שר הביטחון ווי האט ער געהייסן היינט איז ער ביי די לינקע זייט גאר שטארק. אין בוגי יעלון, אז די האר אין די הענט הייבט זיך אים אויף נאר פון די מחשבה אז חלילה עס זאל קומען א דזשיפ צבאי צו א בחור וואס זיצט און לערנט אויף א סטענדער גמרא מען נעמט נעמען אים מיט כח אין מיליטער. Wow.
און היינט שטייט ער דארט אין יענע זאל. ס'איז געווארן אזא מין שינוי אין די אווירה, און צו דעם האבן זיך צוגעטשעפעט די די די וואס זענען אמאל געווען מיט אונז די די מזרחי וואס זענען אלעמאל געווען די חרדים אין איין פראנט קעגן די לינקע קעגן עקירת הדת, קיינמאל זענען זיי נישט געווען אמת אין איין פראנט אבער אפיציעל האט עס געהייסן, היינט נאך די מלחמה וואס איז געווען דארטן, און, נאך שבעה באקטאבער? נאך שבעה באקטאבער.
איז ביז דעמאלטס זענען זיי יא געווען מיט ענק? נישט מיט אונז אבער זיי זענען נישט געשטאנען אין פראנט קעגן יהדות התורה.
פארשטיי. קעגן לומדי תורה? זרח ורהפטיג דארט פון דער רשע המזרחי האט זיך געהאלטן א ישיבה מאן, און זייערע קינדער זיי האבן אויפגעשטעלט ישיבות, ישיבת הסדר מיט אנדערע ישיבות, זיי זענען געווען ממש גאר שטארק רעליגיעזיש. יעצט איז געווארן א שווערע מצב און דער און דער בית משפט נוצט דאס אויס, יעדע חוק וואס די ממשלה מאכט, א הסדר וואס מאכט כדי די ישיבות זאלן קענען זיצן און לערנען איז ער מבטל, כ'האב אפילו חוקי יסוד, דעמאלטס האבן זיי געזאגט, ווי אזוי דער ברק דער רשע מצליח געווען צו טענה'ן יוריסטיש, משפטית, אז ער קען מבטל זיין חוקים, אזוי ווי ס'איז דא חוקי יסוד. און אויב א חוק איז סותר דעם חוקי יסוד, דאס ווער עס ווער עס געמעגער עס מבטל זיין. האט מען געמאכט א חוק יסוד, כדי מען זאל קענען די ישיבה בחורים לאזן לערנען, האט ער געזאגט, ער מבטל דעם חוק יסוד. זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם, זיי זענען פשוט טעראריסטן, אונז געפינען זיך אונטער א שלטון אזוי ווי ביים צאר אין רוסלאנד, נישטא קיין שום דעמאקראטיע דא, ס'איז נאר א שפיל, און קרעמלין איז דא א בנין וואס הייסט דומא, האסט געהערט פון דעם? די דומא איז די ראשען פארלעמענט. אה!
דער דומא האט רעכטן מחליט צו זיין וואס טוט זיך אין רוסלאנד, אפשר אוואו מען זאל לייגן א סטאפ, א באס סטאפ אין ערגעץ א שטעטל, נישט מער. ווער ס'איז קובע? דער קרעמלין, פוטין וחביריו, סטאלין וחביריו, כרושטשוב וחביריו. ברעזשניעוו, איך רעיף דיר איידער אסאך יארן וואס איז געווען דארטן שליטים, אבער דער דומא האט ממשיך געווען צו רעדן, היינט דער כנסת איז אזוי ווי דער דומא אין רוסלאנד, מען קען רעדן, מען קען מאכן חוקים, אלץ פיין און וואויל, ס'געפעלט נישט די מערכת המשפט וואס דאס איז סטאלין, אהרן ברק וחביריו, איז אפגעמעקט די גאנצע דאס, און דאס איז געווארן א מצב אז מענטשן וואס טראגן נישט קיין אחריות צו האלטן דעם פאלק, צו האלטן די מדינה, אין אזא מצב וואס איז דא אזויפיל הונדערטער מיליאן אראבער וואס ווילן עס פארטיליגן, זיי זענען מחליט צו מיר קענען לעבן דא צו נישט, און זיי מחליט ווען ערליכע אידן וועלן נישט קענען לעבן דא אין ארץ ישראל, ווער עס וועט זיך נישט וועלן אפשמד'ן וועט מען אים וועט מען אים רודף'ן צו נעמען די מינימאליסטע רעכטן וואס פון אראבער טאר מען נישט, זאל איינער, ווען כהנא האט זיך אוועקגעשטעלט זאגן, מאיר כהנא, אז מען דארף צו נעמען רעכטן אדער פארטרייבן אדער נישט געבן קיין רעכטן צו וואוטן פאר די אראבער, האבן אים אלע מאכער און כולל מנחם בעגין אלע זענען ארויס פון די מליאה, ביז צום סוף האט מען אים געשיקט אין אמעריקא ווי איזשע שעה דורך און האט אים געהארגעט דארטן ווער ס'האט אים געהארגעט עפעס אן אראבער. און היינט גייט אריבער יעדן טאג הוראת בית משפט אז מעונות יום, ווייסט אז מעונות יום א מאמע שיקט די קינדער צו בעיביסיטינג.
איז די מדינה געט א הנחה פאר די כדי זיי זאלן קענען ארבעטן געט א הנחה אלעס מבטל געווען פאר די וואס לערנען תורה. אלע, איך וויל נישט אויסרעכענען אלע גזירות יעצט, אבער ווער עס ווייסט, אלע ווייסן די גזירות, כלכלידעריגע צוברעכן, כלכלי, ווי זאגט מען כלכלי? פיינענשעלי צוברעכן. פיינענשעלי צוברעכן די די משפחה זאל נישט קענען לעבן, די לומדי תורה זאלן נישט קענען לערנען, זאלן מוזן גיין סאו קאלד ארבעטן, כאטשיג זייערע מענטשן ארבעטן אין די אין די די וואס ארבעטן אין די רעגירונג איבער מיליאן מענטשן וואס טוען גארנישט דארטן. ס'איז א מיליאן מענטשן וואס ארבעטן אין די רעגירונג דא? יא.
דאס מיינט כולל צבא, ניין? כולל די עיריות, כולל מגזר הציבורי. אן די צבא?
איז דא מיליאן מענטשן וואס. איך ווייס נישט צו אן די צבא, צבא רעד איך נישט. צבא איז א עקסטערע מדינה. צבא איז נישט אין תקציב פון, ס'האט א תקציב פון הונדערט מיליארד שקל כמעט, וואס דאס טאר קיינער נישט אנרירן. איך רעד די מערכת פון די מיניסטעריומס פון די מדינה. איז דא א מיליאן מענטשן?
א מיליאן מענטשן זענען אויף דעם מגזר הציבורי. דאס איז
אין אמעריקע רעדט מען אסאך אז די ממשלה איז סאך צו גרויס ווייל ס'איז דא כ'ווייס נישט וויפיל מיליאן מענטשן אבער אפילו אין אמעריקע כ'מיין ס'איז נאר דא צוויי דריי מיליאן מענטשן וואס ארבעטן דא. אבער דא איז דא א גאנצער מיליאן. דאס איז נישט נארמאל. א חלק גדול פון זיי ארבעטן זייער שווער. די אלע דאקטוירים אין די שפיטעלער וואס זענען. אוי דאס הייסט אויך אוי אקעי. נישט די פרייוועט די וואס ארבעטן אין די שפיטעלער אוודאי רוב שפיטעלער זענען פון די רעגירונג. אה אקעי, כ'האב געמיינט אז מ'רעדט פון ביוראקרעטס. ניין, אויך די טיטשערס. אקעי.
וואס זיי טוען איז א עקסטערע פרשה. אה, יעצט פארשטיי איך. כ'זאג דאס דא מיליאן מענטשן. אין אמעריקע רעכנט מען נישט די דאקטוירים מיט די טיטשערס. ניין, איך רעכן יא.
ס'איז דא א הגדרה דא אויף די מגזר ציבורי. פאבליק ווארקערס. די אלע פאבליק ווארקערס, א חלק פון זיי ארבעטן זייער שווער, רובם ארבעטן נישט. זיי קומען פאנטשן די קארט רופט מען דאס, און ענדיגן דעם טאג און ארויסצונעמען וואס מער געלט פון די מדינה, דאס איז אלעס בסדר, אבער די ערליכע אידן וואס האבן נישט קיין שום טשענס צו ווערן א עובד מגזר ציבורי, נאר אין חינוך עצמאי, אפשר אין תלמוד תורה, דאס איז שוין אלץ עמותות, אבער נישט אין די רעגירונג, זיי זענען די וואס עסן אויף די געלט פון די מדינה. די וואך איז געווען עפעס א אינטערוויו מיט איינעם וואס איז אין די גרויסע פובליק רילעישאנס פון די בענק און פון די מענטשן וואס האבן די מאנאפאלן אויף די יבואנים די אימפארט די גאר גרויסע גבירים ער איז זייער ער איז איינער פון זייערע פרעגט מען אים א שאלה ווי שעמסטו זיך נישט מייצג צו זיין די אלע רייכע מענטשן, דא איז דא איז אויך א קאמוניסטישע מדינה וואס האט מ'האט פיינט די רייכע מענטשן, ווער העצט אויף די רייכע מענטשן? די רייכע מענטשן. אויף וועמען העצן זיי? אויף די ארעמע לייט. אבער ס'איז א מנגנון, די עיתונאים, די מידיע מיט די מיט די כלכלה, מיט די אנשי הכלכלה, ווי הייסט כלכלה? כלכלה? עקאנעמי?
עקאנעמי.
די עקאנעמי מענטשן מיט די מיט די מידיע האבן א יד אחת. צו אראפווארפן די באפעלקערונג, צו ווארפן אלץ אראפ די באפעלקערונג, זענען משתיק די אלע פרייזן וואס מען הייבט אויף און די אלע זאכן, אבער דער שייגעץ וואס איך האב דיר פריער געזאגט, דער איינער פון די גרעסטע פובליק רילעישאן מאכערס, יחסי ציבור, האט מען אים געפרעגט, שעמסט זיך נישט מייצג צו זיין די אלע בנקים מיט די אלע עשירים מיט די אלע מיליארדערן, און דו וואוינסט אין א ווילא אין סביון, און דו רעדסט נאך פון צדק ויושר. הייבט אן צו שרייען, זאגט ער, דו פארשטייסט נישט אז זיי פירן די גלגלים פון די גאנצע עקאנעמי? דו ווייסט דאך ווי די פראבלעם איז, דארטן די די די די וואס גייען נישט אין מיליטער און זיי ארבעטן נישט און זיי קאסטן פאר די מדינה די גאנצע געלט, איך זאג אלעמאל, די אלע פושעים, די אלע גניבות, מיט אלע רציחות, מיט אלע תפיסות, מיט אלע זאכן וואס כמעט חרדישע אידן האבן נישט דארטן קיין שום שייכות, ברוך השם בלייב איך לעבן ווייטער, כמעט נישט, עס קאסט מיליארדן משרד המשפטים מיט אלע זינגען, מיליארדן קאסט עס פאר די מדינה, אראבער מיט בעדואינער, אלע אלע, קיינער רעדט נישט פון דעם, קיינער האט נישט מעז זיין צו זאגן אז א פושעיה וואס האנדלט מיט דראגס דארף מען צונעמען פון זיין ווייב מיט די קינדער די רעכטן פון ביטוח לאומי אדער פון מעונות ילדים אדער פון הנחות אדער אנדערע זאכן, אבער ווער ס'לערנט תורה חס ושלום אין מעין לא אין דער בית משפט פאדערט שולל זיין אלע זכויות האדם זיינע. און ס'איז שוין דא צוויי פארטייען לפיד מיט ליבערמאן זיך שוין אויסגערופן אפיציעל ווער ס'גייט נישט אין מיליטער וועט מען צונעמען די רעכט צו וואוטן אין די בחירות כדי זיי זאלן נישט קענען אויפשטעלן א רעכטע רעגירונג. דאס קענען זיי למעשה טון? יא.
ס'איז נישטא וזה הכי לאו לעשות אזוי ווי דארא מאביל וואס זיי ווילן דאס וועלן זיי טון. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פאר די עפיסאד, דזשויראיד אוטא ליעסינג, חברה, פסח איז שוין כמעט דא, און אסאך מענטשן דארפן קלינען זייער קארס, איך האב נישט ליב צו קלינען מיין קאר, איי עקשעלי העיט דואינג איט, ס'איז א גרויסע מעס, איך וויל עס נישט קלינען, אבער ברוך השם איך גיי אוועק פאר פסח, דער וואס גייט נישט אוועק אבער ער דארף קלינען זיין קאר, ס'איז דא א וועג ארויס, קאל מענדי ווייס, היל געט יו א ניו קאר לכבוד פסח. דזשאסט קידינג, איך ווייס אז רוב מענטשן האבן נישט קיין געלט סתם צו נעמען א נייע קאר פאר פסח, אבער ר' מענדי ווייס מיט דיין טיעם שטעלן צו עמעזינג קאסטומער סערוויס, דעי דו איט קוויקלי וויט א סמייל ענד אלל יו האוו טו דו איז סיין. איך גיי קעיר נעמען פון אלע דיטעילס, איך האב נישט ליב צו מאכן נעגאושיעישאנס, איך האב נישט ליב צו זיצן אין קאר דיעלערשיפס פאר ענדלעס אמאונט אוו טיים, מענדי ווייס טעיקס קעיר פאר יו, אלל יו ניד טו דו איז סיין, די קאר געטס דעליווערד. קאל רב מענדי ווייס, קאל דזשוירייד איך האב שוין גענומען צוויי קארס ביי זיי, קאל דעם טעי, די פאון נאמבער איז, טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, מ'קען אויך גיין צו די לינק וואס איך גיי לייגן דא, קאל מענדי ווייס, זשויראד וויל טעיק קעיר אוו יו, שקויעך מענדי שקויעך זשויראד. לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאוד, לאקזשערי פאר טשעריטי, ס'דא א כולל אין ארץ ישראל, ס'הייסט כולל דרך חיים, מיין ברודער לערנט דארט, ער איז שוין א רב געווארן, ער האט שוין דריי מאל סמיכה, און ברוך השם איז א ערנסטע ערליכע יונגערמאן, ער טוט אויף גוטע זאכן פאר כלל ישראל, און די כולל העלפט אויך ארויס פאר מענטשן וואס ווילן לערנען מער וועגן אידישקייט, זיי שיקן תפילין צו אידן וואס ווילן לייגן תפילין, זיי האבן נישט קיין געלט צו לייגן תפילין, נייע בעל תשובות, דער ווארקינג אן קירוב רחוקים. יו קען סופארט די כולל דורך קויפן א רעפעל טיקעט וואס קאסט בלויז פֿופֿצן דאלער און אזוי קען מען געווינען א הערליכע שיינע טריפ א וואקעישן פאר טו טו א דעסטענעישאן אין א נייס געשמאקע פלעיס די לעצטע פאר חדשים האבן זיי געמאכט גורלות פאר וואקעישנס צו אייסלענד און אויך צו פאנעמא די חודש איז דא א וואקעישן צו איטעלי קאסט דזשאסט פיפטין דאלערס, גאו טו די לינק וואס איך גיי לייגן דא העכער אדער אונטן, גאו טו די לינק ענד ביי יורסעלף א טיקעט, יור סופארטינג א גוד קאוז, און אויך קענסטו געווינען א ביוטיפול רילעקסינג וועקעישאן, Luxury for Charity דאט ארג סלעש זייענס, דעטס LUXURY נומבער פֿור טשעריטי CHARITY דאט ארג, Luxury for Charity דאט ארג סלעש זייענס, גאו טו די לינק ביי יורסעלף א טיקעט, סופארט א גוד קאוז, ווין א וואקעישאן, שקויעך, לאקזשערי פאר טשעריטי. צו אדווערטייזן אויף טיפ טיפ פאדקעסט, קאל, טעקסט אר וואטסעפפ, סעווען וואן עיט, טרי ניין פייוו, טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט, טרי ניין פייוו, טרי פאר סיקס פייוו. אהרן ברק האט צו געגעבן דעם הכשר פון דעם משפט, און די אלע זייער זיינע מענטשן וואס איך וויל נישט דערמאנען שלא להזכיר שמם, שלא יזוכר שמם, וויל איך נישט די נאמען זייער נעמען, אלע זענען עושי דברו, ווי אזוי צו רודף'ן ערליכע אידן אין ארץ ישראל. איך זאג אלעמאל, און איך זאג דיר אויך, ס'איז א יעץ פון ליבאוויטש, וואס הייסט ער אין ליין איז אריינגעקומען, אזוי האב איך געהערט א מעשה, איך נעם נישט קיין אחריות אויף דעם, אבער איך גלייב אז ס'איז אמת. ר' מיכאל בער ווייסמאנדל, נאך די מלחמה, זייער צובראכן, האט זיך ממש אויסגעוויינט ביי אים, וואס ער האט פרובירט צו טון, גארנישט איז נישט געגאנגען, האט די רייצער אנגעקומען און געזאגט, און ווער האט דאס אלעס געמאכט? דער באשעפער, אז דער באשעפער מאכט אלעס און וועט אלעס מאכן, האט איר נישט וואס צו, כאילו די די, ער האט געפילט א מורא'דיגע שווערקייט, להבדיל, דער אייבערשטער האט אונז קיינמאל נישט צוקעמט צו אזא מצב ווי עס איז געווען רבי מיכאל בער, אבער אלע פראבלעמען וואס אונז האבן היינט אין ארץ ישראל מאכט דער אייבערשטער. און אלע ניסים ניסים וואס דער אייבערשטער מאכט מיט אונז, סיי קעגן די אראבער, און סיי קעגן די איראנער, און סיי קעגן די רשעים פון אינעווייניג וואס ווילן עוקר זיין די תורה, אלץ מאכט דער אייבערשטער. נאר וואס, אונז שטייען אין א נסיון. נסיון הייסט נסעת לרעיך נסלית נוסס, א נסיון איז א נס, ס'איז אזוי ווי א פאן וואס מען הייבט אויף. אז דער אייבערשטער העלפט אז מען גייט אריבער און מען איז זיך מתגבר אויף די נסיונות, עס ווערט פון דעם א נס, דאס אלע ניסים וואס אונז זאגן יעדן טאג עשה חשוב בכל יום ומעון, אונטער דעם גאנצן דרוק וואס איך האב דיר יעצט פארגעשטעלט, וואקסט טויזנטער און טויזנטער קינדער גייען יעדן טאג אין חדר, אין מוסדות שטעלן זיך אויף און מען לערנט מיט זיי תורה, אין ישיבה בחורים פארהערן זיך, און קינדער ווייסן היינט, וואנט געהערט אז א כיתה פון דרייצן יעריגע קינדער האבן זיך פארהערט אויף א שאלה און פון הונדערט און צען שאלות אין הלכות תפילה גלייב מיר אין מיין דור די רבנים אפשר ווייסן צו ענטפערן אויף די הונדערט און צען שאלות און היינט דרייצן יעריגע אינגלעך ענטפערן אויף די שאלות הונדערט פראצענט. אינגעלייט היינט פון צוואנציג יאר פינף און צוואנציג יאר פארהערן זיך טויזענטער בלעטער גמרא זיבעציג בלאט א חודש דירשי דאכצעך און נאך פארשידענע פראיעקטן אין בעלז אליין איז דא הונדערטער אינגעלייט איך זאג דיר הונדערטער אינגעלייט אפשר צוויי הונדערט אינגעלייט דאס פארהערן זיך הונדערטער בלעטער, אין מיין דור, איך זאג נישט נישט געווען קיין תלמידי חכמים, געווען אסאך תלמידי חכמים, אבער עס האבן זיך קיינמאל נישט פארהערט, זיי אליין האבן קיינמאל נישט געוויסט וויפיל זיי ווייסן. היינט איז דא א עליה אין סיין עייך איז סאך, נישט נאר אין כמות פון בלעטער, אין הבנה, זיי שרייבן דארפן זיך פארהערן בכסף, זיי דארפן אריבערגיין זיבעציג בלאט א חודש ענטפערן שאלות, ס'איז א דור דאיעם ממש, און צדיקים זאגן, איך וויל נישט זאגן פונקט ווער, אבער איינער פון די צדיקים האט מיר געזאגט, דער זיכערסטע פלאץ אין די וועלט פאר אידן היינט, אין גשמיות און רוחניות, איז אין ארץ ישראל. און איך זאג, רגע, ס'זעט דאך אויס אז דא איז עפעס זצוק ועוזב, ווי? זאגט ער מיר נאכאמאל, די בעסטע פלאץ אין די וועלט וואס א איד קען היינט אנגיין ברחניות ובגשמיות איז אין ארץ ישראל. דאס איז א הזמנה פאר אידן אין אמעריקא זאל קומען מאכן עליה? איך האב קיינעם נישט געזאגט ווי צו גיין, אבער ס'איז א לפחות אזויפיל נישט זאגן פאר אידן פון ארץ ישראל זאלן אנטלויפן פון דא. אבער איך קוק אין, איך קוק אין, איך האב דיר געזאגט אונז זענען דא הונדערט פופציג יאר אין ירושלים? יא. איך קוק אין די לאנגע תקופה, אלע צרות וואס איז געווען אין די וועלט איז געווען דא, הונגער, מלחמות, פראבלעמען, צרות, ווי איז דער כלל ישראל געבליבן די מערסטע?
דא. ובארצי אנכי אפלייתא, וואויל קודש. איך וויל האפן אז דער אייבערשטער וועט העלפן אז אויך אין אמעריקע זאלן אידן קענען לעבן בשלום בשלווה. ס'ווערט א מחמדאני ווערט א ראש עיר אין ניו יארק, מען רופט אים אין ענגליש מעמדני, איא? א CH ליינט עטס נישט?
ס'איז נישט דא קיין CH אין זיין נאמען. ס'איז נישטא?
אזוי שרייבט, ער שרייבט עס מאמדאני. איך וויל לכ' דא מגלה סוד זיין, ער הייסט מאכמאדאני. יא?
יא.
און אזא מוסלעמי, און אזא עשירע ניו יארק. דאס ווייסט מען.
איז איך גלייב אין די אייבערשטנס הילף אז עס וועט אריבערגיין זיינע פינף יאר און ער וועט נישט קענען שלעכטס טון פאר קיין אידן. די אנטיסעמיטיזם וואס איז דא היינט אין די גאנצע וועלט קומט דווקא פון פאלעסטיין, פון די מלחמה מיט די פאלעסטינעזער. אזוי אז איך וויל, נישט נאר ווייל זיי זענען אידן, ווייל דאס וויל דער רבונו של עולם אז אידן זאלן זיין גוט אין די גאנצע וועלט. איז אט אין אמעריקע זאל זיין גוט, אבער יוראפ ווייסטו שוין אז לאנדאן מיט פאריז זענען שוין מוסלעמיש, מ'קען לעבן אפשר אין איסלאמישע מדינות, ס'איז נישט קיין, אידן האבן געלעבט אין איסלאמישע מדינות אסאך יארן, אבער דער מצב איז זייער שווער, אינעם אידישן געטא דא אין ארץ ישראל אונטער די שלטון פון די יוראסטאקראטיע פון שונאי ישראל איז זייער שווער צו לעבן. די העץ איז מוראדיג גרויס, וואס איז געווען אין בני ברק די וואך, וואס איז אריינגעקומען שלאגן מענטשן, שוטרים זענען געקומען שלאגן מענטשן, אומשילדיגע, נאר כדי צו געפעלן פאר די מידיע וואס האט געפאדערט אידיש בלוט, זיי ווילן מלחמה, איז זייער שווער, אבער די מציאות איז אז נײַן און נײַנציק פסיק נײַן פראצענט פון בני ברק'ע אידן לעבן בשלום ובשלווה, זיי זיצן און לערנען, און זיי דאווענען, און זיי האבן אפילו צו עסן אויך. נישט קיין וואס מען קען עסן אין איך ווייס אווי דארטן, פארדעם זענען זיי אפשר געזונטער. אבער אונז האפן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז ער האט אונז געפירט ביז היינט, ער וועט אונז פירן ווייטער. אזוי ווי איך האב פריערט נאכגעזאגט פון וואס האט געזאגט פאר ב ר ווייסמאנדל דער א י, אלעס מאכט דער אייבערשטער און דאס איז אונזער נס.

שקויעך, לאמיר צוריק גיין יעצט צו די עפיסאוד. וואס וואלט איר געזאגט איז איין זאך וואס די חילונישע ציבור פארשטייט נישט וועגן די חרדים? גארנישט פארשטייען זיי נישט, פארשטייען באמת נישט, כי לא לימדו אבי ואמי, ס'איז נאר א מדרש, אז אליהו האט געטראפן, אליהו הצדיק, אזוי שטייט אין מדרש, כ'ווייס נישט צו אליהו הנביא צו אליהו הצדיק, אליהו הצדיק שטייט, האט געטראפן א תינוק אחד וואס האלט עבודה זרה בזמן החורבן הבית, און זיך מתגולל באשפתות אין די מיסטן פון ירושלים, האט ער אים געפרעגט רצונך שתחיה? זאגט ער יא, איך וויל לעבן. זאגט ער זאג נאך מיר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, האט ער געזאגט הס מלהזכיר שם שמים כי לא לימדו הוא ואמרי, און נעבעך איז ער געשטארבן דארטן אויף די מיסט, און אויף דעם שטייט זאגט דער מדרש דעם פסוק לא נפלי פגריכם על פגרי גילי ליכם. ס'איז דא היינט א מצב ליידער ליידער אז א פרייער מענטש פארשטייט נישט, לא לימדו הוא ואמרי, פארשטייט נישט פארוואס דער חרדישער מענטש איז נישט אזוי ווי אים, פארוואס גייט ער נישט אין מיליטער מיט די אלע באנעס וואס מען שיקט אריין אין יעדן יחידה כדי צו פארזינדיגן אידישע קינדער? ער פארשטייט נישט, ער ווייסט שוין ס'איז עפעס א פראבלעם, ער ווייסט באמת נישט, ס'זענען אלע תינוקות שנשבי, רובם תינוקות שנשבי. ממילא איז זייער שווער צו מסביר זיין פאר חילוני די שאלה פארוואס איז דא א מלחמה און די גייסט נישט אין מיליטער עס איז נישט שייך צו ענטפערן אויף אזא שאלה. מצד שני האבן אונז צו ענטפערן אלע תשובות שבעולם וואס איז יא נתקבל על הדעת פארוואס די אידישער לעבן איז די שענסטע לעבן די געשמאקסטע לעבן אויף די וועלט. סיי ברוחניות און סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט. און פאר דעם ווערן אסאך מענטשן בעלי תשובות נישט וועגן נישט וועגן די מידיע און נישט וועגן די, איינע פון די נסיונות וואס דער אייבערשטער מאכט אונז איז, אז ס'זאל זיין אזוי שווער צו ווערן א איד, אז אונז זאלן ווערן נספּועל ווי אזויפיל אידן קומען און ווערן בעלי תשובות, כאטשיג אז אידן זענען אין אזא מין מצב, שטייט דאך אין מדרש אויף דעם אז ס'איז אזוי געווען בשעת די אידן זענען געקומען צווישן אומות העולם, אז דער אייבערשטער האט זיך געהאלטן מיט ניסי ניסים, דרך הטבע האבן די גוים געוואלט הרג'נען די אידן, אבער דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אזא מין דרך ארץ צו זיי האבן. איך וועל ענדיגן מיט א ווערטל וואס איך האב געהערט פון רב פון מאנטשעסטער, ער איז אוועק נישט לאנג פאר אפאר יאר צוריק, ער איז געווען אלט זיבן און נײַנציק יאר, ער האט געהייסן הרב שנעבאלג, ער האט געלערנט אין וויזשניץ ביים אין שטאט וויזשניץ, אין וויזשניץ דורש תשובה, פון דעם רב שנעעבאלג מיט די תלמידים איז געווען דער דמשק אליעזר, געווען שפעטער אין תל אביב, מחבק אן קינדער, הייליגער דמשק אליעזר געווען א איש קדוש מאוד. איז ווען עס זענען ארויסגעגאנגען די בחורים אין גאס האבן די בעלי בתים געשריגן אויף זיי לאשיקלעך, לאשיקלעך הייסט יונגע פערדלעך וואס ארבעטן נישט און עסן א גאנצן טאג און ארבעטן נישט. און זיי האבן זיך זייער באליידיגט, איך דערצייל דיר א מעשה פון א הונדערט יאר צוריק יא אין וויזשניץ און האט ער זיי געזאגט, די בחורים זענען געקומען אזוי צובראכן צו אים, האט ער זיי געזאגט איך האב שטארק הנאה אז מען רופט דיך לאשיקלעך, אז ס'זאל ווערן גרויס, אז ס'זאל ווערן גרויס זאלן זיי האבן פאר אייך דרך ארץ. אזוי האט מיר דערציילט דער רב שניאורבאלג.
וואס קען מען מאכן אז ס'זאל זיין דא שלום אין די מדינה? אויב אין די צייט פון די מלחמה פון סעווען באקטאבער נאך ווען מענטשן חרדישע אידן זענען די גרעסטע מתנדבים בעם די מערסטע מתנדבים וואס זענען געווען אין פראנט העלפן פאר די חיילים ברענגען עסן וואס די מענטשן וואס האבן געהאלפן פצועים מפנה צו זיין אין. און פארנעמען און פארנעמען די מייסים, אלעס וואס מען האט געקענט טון געטון, אויב נאכדעם האט געקענט אויפשטיין אזא מין ריח אנטיסעמיטיזם קעגן ערליכע אידן, זעה איך נישט קיין טשאנס אז עס זאל זיין שלום, עס קען זיין שקט, קען זיין שלווה, אפשר אי לא חמה, אבער ווייזט דאס לאמיר זיך, לאמיר קוקן וואס איז געווען אמאל, מיין טאטע האט מיר דערציילט אז תשכ ח, ווען חרדישע בחורים זענען האבן זיך געשלאגן אין די מלחמה אין געגנט פון בית וגן א גאנצע נאכט פארטאגס נאכטס דארט אין ירושלים אין עין כרם אין די גאנצע געגנט עס איז געווען פארוואונדעטע עס איז געווען אפילו זיי זענען געהארגעט געווארן זענען צוריק געקומען שבת אינדערפרי איז דא אין אזור ווי ס'היינט די גשר המיתרים, איז עס געגאנגען דארט עפעס א פרייער מענטש מיט האלבע הויזן מיט א הינט אין די גאס, און געשריגן, חרדישע פאראזיטן! א גאנצע נאכט אונזערע בחורים ווערן געהארגעט און זיי שלאגן זיך דארטן אויפן בארג אויבן דארטן ביי בית וגן, און עטס מאכטס דא שפאצירן שבת'דיגע טיולים? האט ער געזאגט ס'איז קיינמאל נישט מצפה זיין, ס'איז קיינמאל נישט ווארטן פון זיי א שכח. ער האט עס געשריגן אויף די בחורים וואס זענען געווען דארטן א גאנצע נאכט ביי די מלחמה. וואו.
און ממילא אונז דארפן נישט ווערן נספעל. אונז דארפן וויסן ושמתי בדית בין עמי ובין עמיך, אונז דארפן זיך אכטונג געבן נישט צו נעמען פון זייער תרבות אראפ קיין שום זאך נישט, יא העלפן אידן באשר היא אידי, נישט קוקן קיין שום חילוק אין די אלע הילף וואס חרדישע און עלפן אלעס טוען ווייטער גיין בדרך התורה והחסידות, און די חסידות האט זיך אויפגעוויזן אז דאס איז די איינציגסטע וועג ווי אזוי א איד קען בלייבן א ערליכער איד אין שווערסטע זמנים, און מ'האט שוין געלעבט אין שווערערע זמנים, מי שעשו ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות יגאל אותנו בקרוב, און דאס איז די גאנצע.
הייסן שקויעך.
שקויעך. שקויעך צו אלע צוהערער און וואטשערס פון טיף טיף פאדקעסט, איי עפרישיעט יו אלל, אוודאי און אוודאי א גרויסן שקויעך צו רבי ישראל אייכלער דער חבר כנסת פארן ארויף קומען אויף די פאדקעסט, ס'איז געווען א גרויסע כבוד אים צו האבן און צו שמועסן מיט אים, אויך מוז מען באדאנקען אלע ספאנסערס סיי לולעכעס און סיי מפואר, סיי לאקזשערי פאר טשעריטי, סיי ר' מענדי ווייס פון דזשוי רייד, סיי קראון סטערלינג און אוודאי און אוודאי וועבער טארס, לאסט פיו רומס עוועליבעל. לאסט באט נאט ליסט מוז מען באדאנקען די בורא כל עולמים און טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן יעדע וואך מיט טיף טיף. שקויעך אלע ליסטנערס ווי עפרישיעט דעט יור העיר וויט אס, איים סארי די עפיסאוד איז געווען אביסל שפעט די וואך אבער ס'איז זייער א ביזי צייט און ס'גייט בעזרת השם ארויסקומען נאך עפיסאוד פאר יום טוב פסח האופפולי גלייך נאך שבת הגדול סטעי טונד פליז ביי די וועי לאז איבער א לייק א קאמענט סובסקרייב טו די טשענעל זאג פאר דיינע חברים זאג פאר דיין משפחה אז די הערסט אויף אז די הערסט אויס טיף טיף די וואטשסט טיף טיף, יו ענדזשוי איט, איף יו לייק א עפיסאוד, שעיר איט וויט פיפל, איט העלפס אס אוט א לאט. א גרויסן שכח, תזכה למצוות, בשורות טובות, א פרייליכן תמיד, און סיו סון.